Ella. Robin.
Eli.
Wëllt dir e Podcast mat mir ophuelen? Wahnsinneg gär. Hm, also ech brauch Sue scho kinder an jo, komm mir maache mol.

Ier dës Episod ufänkt, nach eng kleng Content Note, Mir schwätzen an dëser Episod iwwer Konsens an iwwer grenziwwerschreidend Verhalen an och iwwer sexuell Gewalt. Wann déi Theme fir dech schwiereg sinn oder dech souguer triggeren, da lauschter dës Episod wann ech géif net eleng. Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der Episod 167 vum Méi wéi Sex Podcast. Dir hutt et vläit schonn héieren, mee vläit wëllen entweder d'Ella oder den Eli et nach eng Kéier soen, Wouriwwer schwätze mir haut? Mir schwätzen haut iwwer Konsens an eventuell Limitte vun de Modeller, déi esou ronderëm schwammen, ronderëm eis grad. An dat ass jo och ëmmer vu méi Relevanz, grad wa mer zum Beispill an Frankräich kucken, wou no de Pellico-Prozesser d'Gesetzer ronderëm Konsens an och ronderëm Vergewaltegung solle réevaluéiert a vläit Nei gemaach ginn. Jo, wat ass am Fong Konsens? Mir schwätzen iwwer Konsens am Bezéiungs a sexuelle Kontext. Elo net onbedéngt dee Konsens, deen ee muss ginn, wann een am Internet surft, wou een u sech guer keng Wal huet, oder wann een onbedéngt wëll eng nei App benotzen, wou een. muss d'Benotzerkonditiounen akzeptéieren an och kee wierkleche Konsens ass, well ee soss kee Choix huet, mä et geet wierklech ëm dee Konsens, dee mir als Mënschen entscheede kënnen, wa mer mat anere Persounen a Kontakt kommen. A wëlls dann och erklären, wat dee Konsens ass? Jo, mee ech mengen, dat ass guer net esou einfach, soss misste mer vläicht och keng Episod doriwwer ophuelen. Et si jo ganz vill Leit, déi Einfach soen Konzess ginn ass Jo soen zu eppes, mee ech mengen dat wor och net ëmmer de Fall an ech mengen do ginn et och ganz vill verschidde Modeller. Wéi géingt Dir dat beschreiwen? Ma ech mengen ech giff mol an der Geschicht vu vir ufänken, oder bon vläit net vu vir. Ee Sproch mat deem ech zumindest grouss gi sinn, deen och nach ëmmer ganz vill ronderëm schwirrt denken ech, ass dee berühmten No means No, Nee heescht Nee Sproch, dee ganz laang groussen Deel vun der feministescher Bewegung war an, grad esou eng vun deene grousse wierklech gesellschaftleche Campagnë fir dat an de Kapp ze kréien. Dat war esou dat, woumat ech als Konsens grouss gi sinn, mee wou ech awer mech och iergendwann weiderentwéckelt hunn, well dat natierlech och Limitten huet. Dat ass e gudden Ufank, dass wann ech Nee soen, dass dat och als Nee akzeptéiert gëtt. Ech wëll guer net soen, dass dat net soll esou sinn. Ech fannen, et ass e gudden Ufank, mee et ass net genuch, well wat ass, wann ech an enger Situatioun sinn, wou ech net Nee soe kann? An Dat bréngt jo dann och déi ganz Shitshow mat sech, datt dann tatsächlech a Geriichter diskutéiert gëtt, ob Leit da wierklech oft genuch an haart genuch a bestëmmt genuch Nee gesot haten oder ob hir Mini-Jupe dann net vläit awer Jo gesot huet. An dofir ass dat Konsensmodell heiansdo e bëssi, jo, kënnt e bëssi ze kuerz, obwuel et op enger ganz gudder Assumptio rout. Do war jo och den immens verréckte Geriichtsprozess an Irland, wou enger Fra hir Ënnerwäsch am Geriichtssall eropgehale gouf an da gouf argumentéiert, well si esou Ënnerwäsch unhat, datt dat am Fong schonn e Jo war an datt hire Vergewalteger dofir am Fong, datt hien hir Ënnerwäsch schonn als Jo verstoe konnt. Ma ech mengen, brénge se dann direkt bei en anere Modell, deen dann iergendwann deen Nee heescht Schnee wollt bëssi ergänzen. Deen ass an deene leschte Joren och bësse méi erëm duerch d'Géigend geflunn. Grad och munch Länner si vun engem Nee heescht Nee legale Modell op de Jo heescht Jo, Yes means Yes, Modell ëmgeklommen. Dat heescht zum Beispill am legale Kader, datt Iwwerliewender net méi musse beweisen, datt se haart genuch Nee gesot hunn, mee datt déi Persoun, déi se accuséiert, am Fong hire Cas muss maachen, datt déi aner Persoun Jo gesot huet. Jo, dat weist am Fong dorop, datt een nëmmen dat soll maachen, datt ee soll froe fir Erlabnis an och nëmme soll domat duerchgoen, wann een och de Jo vun enger Persoun kritt huet. Wat hale mer da vun deem Consent Model? Ech fannen et op alle Fall scho mol immens wichteg, dass elo just e wierkleche Jo och als Jo gedeit ka ginn, obwuel dat an der Praktik och net ëmmer esou ausgesäit. Ech fannen et och mëll, dass mer fir d'éischt missten eng Entwécklung man, bis mer do ukomm sinn. Ech fannen et och spannend, Robin, wéi s du soos, dat réischt mat dem Jo heescht Jo-Modell d'Verantwortung bei der Persoun ass. legal gesinn, déi den Iwwergrëff gemaach huet an virdrun d'Verantwortung einfach bei der Persoun gelee huet, déi vläicht guer net konnt nee soen, aus wéi engem Grond och ëmmer. Wat ech bei béide Modelle komplizéiert fannen, ass dat se ëmmer nach op eppes baséieren, wat een net gutt noweise kann an wat vill op verbal Kommunikatioun berout, vläicht och op Kierpersprooch, mee dass se scho rëm vill méi schwiereg wier, kënnen ze beweisen, ech hu mam Kierper Nee gewisen oder ech hu mam Kierper Jo gewisen. An da muss een och nach där anerer Persoun oder deenen anere Persoune vertrauen, datt se dat deite kënnen an datt dat och eng Kierpersprooch ass, déi kulturell gesi Sënn mécht. Eppes aneres, wat mer agefall ass, ech mengen, et ginn immens vill Persounen, déi sech vläicht net géingen trauen, Nee ze soen, jee nodeem, wien se freet an wéi oft an wéi laang déi aner Persoun insistéiert. An ech mengen, et ginn och immens vill Persounen, déi vläicht iergendwann géingen noginn an Jo soen, obwuel et net onbedéngt dat ass, wat se wierklech wëllen. Dat heescht, dat béid Modeller hu schonn esou als Grondviraussetzung, datt een als Persoun selwer seng Grenzen éischtens emol spiere kann a se dann och kloer kommunizéiere kann an domat och iergendwéi setze kann. An ech mengen, wann ee sou géing 100 oder 200 Leit op der Strooss huelen an géing ee kucken, wéi gutt déi dat am Alldag ëmsetze kënnen, da si mengen ech do ganz, ganz vill Leit dobäi, déi Schwieregkeeten domadder hunn. Mécht et zwar dann an Theorie esou schéin, ok, mir hunn e Modell an esou ass dat an dat ass einfach an dat kann een dorobber moossen an dann ass fir jidderee kloer, mee ech mengen an der Praxis ass dat guer net esou einfach. Jo, an déi sinn och immens eendimensional, gell. Entweder ass et e volle Jo oder et ass e volle Nee an an der Realitéit ass dat jo oft vill méi nuancéiert. Also ech wëll lo hei an der Episod net all ze vill iwwert de legale Kader schwätzen, well mir sinn all net Jurist, innen. Dat huet och mat deene meescht vun eisen Nolauschterer, innen och, meng ech, net esou vill ze dinn, och wann et natierlech interessant wär fir eng Kéier mat engem Jurist oder enger Juristin doriwwer ze diskutéieren. Mee mir si jo méi tëscht dem Zwëschemënschlechen an do muss einfach vill méi Kader fir Nuance sinn an aller Hinsicht an ech fannen, dass wann s de dee klore Jo heescht Jo, Nee heescht Nee hues si gesot, wéi den Edy scho sot, hues de vill manner Raum fir déi Situatioune vu ech sot am Fong nee, mee déi Persoun huet mech genervt, bis et e Jo war, mee awer och fir Situatiounen, wou s de sees, ech weess et net oder ech si virwëlzeg, mee ech hunn Angscht oder pëff, am Fong wéilt ech elo grad kee Sex, mee ech wëll dir awer nosinn. Also ech ech verspieren zwar vläit am Moment keng keng mega Loscht an wëll der op d'Schanke sprangen, mee ech wëll dir awer nosinn an Jeannette geet an deenen oft ganz verluer an ech fannen, dass dat och déi ganz Diskussiounen, Nuance ass fir mech och firwat ech et am Fong net esou mëll fannen, dass et déi Entwécklung gouf. Also natierlech fannen ech et och e bëssi befriemlech an eekleg, dass mer soen, hey, You know, virun 100 Joer huet nach net mol ee vun Nee heescht Nee geschwat. Do war et einfach deng wifely duty, deng ehefralech Pflicht, fir mat dengem Mann Sex ze hunn. Oder et war einfach komplett normal, fir begrapscht ze ginn. An dat war einfach déi allgemeng weiblech Erfarung. An do huet sech kee wierklech gréisser drëm gekëmmert. An anerersäits. fannen ech awer och, dass et immens Sënn mécht an deem Kontext vun deemools, wou een einfach zur Purity erzunn gouf, zur Abstinenz erzunn gouf a gläichzäiteg sexuell Iwwergrëffer iwwerall waren. Dat huet jo dann eng immens Kultur vu Schimmt och kreéiert an ech fannen et, dass et Sënn mécht, dass einfach, dass mer déi Diskussiounen hunn an dass mer jo och hautdesdaags, also mir sinn nach ëmmer an den Diskussiounen, et gëtt keen iwwergräifende Konsens, wat dee beschte Konsensmodell ass. An ech fannen, datt dat ultra spannend an ultra interessant Reflexioune vun enger Gesellschaft sinn, déi am Wandel ass, datt mer déi Diskussiounen hunn. An ech fannen et och am Fong mega cool, datt mer vun enger Welt, an där kee Mënsch sech ëm ni gekëmmert huet, zu engem Modell gaang si vun Nee heescht Nee, wat e risege feministeschen Erfolleg war, Zu engem Modell Jo heescht Jo, dee lo zum Beispill a Spuenien souguer am Gesetz verankert ass, zu Diskussioune vun Ok, mee mir sinn net alleguerten homogen, mir sinn net alleguerten aus deene selwechte kulturelle Backgrounds, mir hunn net alleguer déi selwecht Besoine, mir hunn net alleguerten déi selwecht Erfarung vu sexueller Loscht a sexueller Attraktioun. A komm mir schwätzen driwwer, wéi dat déi Konversatioun verännert, wa mer net just mat wäisse cis-geschlechtlechen neurotypesche Fraen a Männer schwätzen, mee wa mer deem Ganze vill méi Raum ginn. An dat fannen ech am Fong mega cool. An ech fannen, dass dat och a ville vun deene ganze Konsensdiskussiounen zu alternative Modeller immens reflektéiert ass, well se einfach vill méi Raum fir Diversitéit a vill méi Raum fir Komplexitéit ginn an Ambivalenz. An dat fannen ech. Zimlech schéin, wéi wann am Fong vill Leit sech dora kéinte fannen, a vill méi wéi an Jo heescht Jo oder Nee heescht Nee, wëll zumindest fir mech war et ëmmer méi komplex wéi dat. Dir hutt allen zwee elo schonn eppes ugeschwat, wat de Robin Bauer och a sengem Buch opgräift. D'Buch heescht Queer BDSM Intimacies, an hie kritiséiert am Fong déi liberal Verständnisser vu Konsens, Also hien nennt déi esou. An dat sinn am Fong déi, déi am meeschte ronderëm sinn an déi mer gewinnt sinn. Déi ginn dovunner aus, datt Konsens souzesoen en einfach decidéierte Kontrakt ass tëschent zwou komplett autonomen Individuen, déi och komplett fräie Wëllen hunn, deen guer net agegrenzt ass. Dat presupposéiert dann am Fong schonn, datt mir ëmmer wësse wat am beschte fir eis ass an datt mir dat och ëmmer ausliewe kënnen. An dat stëmmt jo scho mol net, well mir maachen nämlech net ëmmer, wat am beschte fir eis ass. Zum Beispill gi mer oft krank op d'Aarbecht, amplaz ze raschten, well mer net wëllen hannendra geroden. Voilà, déi liberal Visioun vu Konsens hëlt dann guer keng psychologesch Facteure mat a Kaf an och keng sozial Muechtstrukturen, déi vläicht nach mat am Spill sinn, wa mir esou Entscheedungen treffen. Wann ech zum Beispill e mega krasse People Pleaser sinn a wéinst dem Kapitalismus op meng Aarbecht ugewise sinn, fir ze iwwerliewen, da wäert ech warscheinlech net no mir kucken an awer all meng Aufgaben erfëllen, well ech och net wierklech de Choix do hat. Jo, an ech fannen dat interessant, grad wa mer zum Thema esou Konsens, also Sexualitéit am Austausch fir eppes, am Austausch fir zum Beispill Suen am Cas vu Sexaarbechter, innen, fannen ech dat mega interessant, déi ganz Diskussioun vun, ass et Konsens, wann eng Persoun eppes huet, wat déi aner brauch. Ech hunn do och keng ganz eendeiteg Meenung. Ech tendéiere méi op d'Säit vun. De Sexaarbechter, innen, zumindest deene Sexaarbechter, innen, déi net am Mënschenhandel stiechen. An ech sinn och kee Frënd vun der ganzer liberaler Girlboss, oh my God, sex work, yes, et gi keng Problemer an der Sexaarbecht, guer net. Gläichzäiteg weess ech, datt zum Beispill meng Frënd, innen, déi Sexaarbechter, inne sinn, soen, Pff, jo, ech brauch halt Suen. Entweder ech ginn enger Aarbecht no, déi mer guer kee Bock mécht, wou ech de Mindestloun kréien, oder ech maachen halt Sexaarbecht, wat och net onbedéngt mäin Dramberuff ass, mee esou, ech hu mer dat awer fräi rausgesicht. An am Kapitalismus gëtt et souwisou kee fräie Choix, well mir mussen alleguerten iergendwéi um Enn vum Dag eis Sue verdéngen, an net all vun eis hunn déi selwecht Chancen fir eis Drameducatioun, fir eisen Dramberuff. Ze hunn. An ech giff léiwer Sexaarbecht maachen wéi aner Saachen. Do fannen ech et dann och problematesch, wa mer an deem neoliberalen Dénge munche Leit hir Agency, also hire fräie Wëllen oferkennen an anere Leit net. Grad wann een esou kuckt, ok, grad bei Sexaarbechter, innen si jo oft Fraen, net nëmmen, mee esou, oh, déi wëssen net, wat se maachen, déi Aarmen, esou. Gläichzäiteg fannen ech awer och, dass Konsens kompriméiert gëtt, wann eng Persoun eppes huet, wat déi aner Persoun brauch. An op der anerer Säit huet all Persoun fräie Wëllen, an ech gleewen a fräie Wëllen. Fanne schwiereg Diskussiounen, déi och éierlech gesot, hunn ech nach kee Konsensmodel fonnt, dee sou ganz sech mat Konsens a Sexaarbecht ausernanersetzt, well et halt eng ultra-multidimensional komplizéiert Konversatioun ass. De Robin Bauer huet do och ee Punkt, dee vläicht dozou gehéiere kéint, nämlech datt et bei senger Formuléierung vu Consent, an hie nennt dat critical consent, geet et am Fong drëm, sech driwwer bewosst ze sinn, datt mir an enger Welt liewen, wou eis Choixen ageschränkt sinn, an awer an deenen onfräie Konditiounen mir awer Choix maache kënnen, datt mir awer eng gewëssen Agency hunn, wa se och net komplett ass. Ella, wou s du virdru vu BDSM geschwat hues, ech fannen dat, och wann dat vläicht elo net dat ass, wat d'Majoritéit vun de Persounen am Alldag maachen, obwuel ech der Meenung sinn, datt déi aller, allermeeschte Leit net an der sexueller Norm sinn, sou wéi mer déi kennen. Ob se dat elo ausleewen oder net, ass vläicht eng aner Fro. Mee grad an engem BDSM-Kontext ass et jo, wann et e Kontext ass, wou Consent besteet, dee gesond ass, esou, datt ee Spillzeenen huet, déi virdru beschwätzt a négociéiert a sech dann och op eppes eenegt a wou dann och doduerch dat et dann definéiert ass an dat vläicht och normalerweis dat Vertrauen do ass, een där anerer Persoun den Ok gëtt, dat ze maachen, ouni dat een dee Moment onbedéngt ka Konsens ginn, obwuel dat trotzdem an engem séchere Kader bleift an obwuel et natierlech Aart a Weise ginn, fir eng Zeen ze stoppen, falls et sollt ze vill ginn oder iergendwéi méi gëtt, wéi ee geplangt hat. Mee ech fannen, dat geet och nach eng Kéier ee gutt Stéck iwwert déi Modeller eraus vun ech soen all Sekonn jo oder ech soen all Sekonn nee. Wat bestëmmt cool ass, wann een nei Leit trëfft, wou ech mech och froe wéi realistesch et ass, wann ee mat Persounen ass, déi ee scho gutt kennt a wou vläicht eng eng bestëmmte Routine besteet, datt ee vläicht bëssi kuckt, okay, hues de grad dorobber Loscht oder wéi geet et weider? Jo, mee ech weess net, wéi realistesch et ass. Mat enger Persoun, mat där ee schonn 10 Joer zesummen ass an dräi Mol de Mount Sex huet, deen zimlech änlech ass, op een do ëmmer erëm freet, ok, an eisem sexuelle Skript ass elo normalerweis Oralverkéier, dat war do déi lescht 6 Joer esou, mee ech froen awer elo erëm, ass et ok, wann ech meng Zong oder mäi Mond op deng Genitalien Lee also dat kann een natierlech maachen an ech mengen, et ass och cool, wann een dat mécht. Mee ech weess och net, ob dat an all de Situatiounen esou realistesch ass, fir bei all klengem Schrëtt da rëm een enthusiastesche Jo ze ginn. Ech mengen, dass dat och Saache sinn, déi een am Viraus mateneen negociéiere kann a wahrscheinlech sollt. Ech heessen lech an deene leschten zwee Joeren déi meescht Erfahrung déi ech als grenziwwerschreidend oder als ongut woergeholl hunn, hunn ech mat méi laang stoende Partner, inne gemaach. Ech mierken dat och bei mir selwer, dass wann ech mat neie Persoune sinn, dass ech ultra virsiichteg sinn an dass ech no enger Zäit bal schonn automatesch ufänken de Ball bëssi, ze droppen op Consent an deem Sënn vun, oh dat war elo déi 100 leschte Kéieren ok, firwat sollt et dës Kéier net ok sinn? An datt ech mech do och selwer erwëschen, datt ech net ze vill confortabel mat där anerer Persoun ginn an deem Sënn, datt ech giff fir si Annahmen huelen. An dat ass mer nach eng Kéier méi virun Ae gefouert ginn, well, also ech hätt dat vläit. zwee Mol oder sou am leschte Joer oder an den leschten zwee Joren, dass ech, wéi gesot, Erfarunge maachen, wou ech gesot hu, firwat hues du mech net no Konsens gefrot? An dat waren ni mat neie Persounen, mee dat waren mat Persounen, mat deenen ech oft Sex hat, wou och einfach guer kee béise Wëllen dra war, mee, Elie, du hues o vu Scripts geschwat, mee dass een einfach a sou Gewunnechten. rafält an dass een dat ëmmer erëm esou ofliest an nospillt. Wéi gesot, do hunn ech och e puermol gesot, Wow, wou ass dat elo hierkommen? Et huet mir och vill gehollef fir ze realiséiere vun, Ok, et war guer kee béisen Intent an ech lafen dee Risiko och. A gläichzanneg fannen ech awer och, wann een doriwwer schwätzt a seet, Hey, eise Script fir Sex ass einfach fir all Eternitéit dat do, du muss mech net méi froen, da fannen ech dat mega ok. An anerersäits hat ech awer och scho, wéi gesot, dass ech eppes 100 Kéier mat enger Persoun gemaach hunn an dann, war et eng Kéier net ok, dann ass et natierlech schäiss, wann déi eng Kéier, datt et net ok ass, ass dann déi Kéier, wou ech net gefrot gouf an net d'Méiglechkeet hat, fir Jo oder Nee ze soen. Obwuel dat, wéi gesot, mat guer kengem béisen Intent geschitt ass. Et gi jo och Kinks wéi Free Use, also fräie Gebrauch, wou s de am Viraus, dat geet esou e bëssen an de Consensual Non-Consent Play, dat heescht dee konsensuellen, net konsensuelle Beräich, datt een am Viraus sech Consent dofir gëtt, fir net no Konsens ze froen. Oder, jo, dat hänkt dovu bëssi of, also Saache wéi zum Beispill Rape Play gehéieren do och dozou. Doriwwer diskutéiere mer elo net, iwwert d'Ethik dovun, mee dat ass halt, dass ee sech am Viraus Konsent gëtt, fir net no Konsens ze froen. Och mat Safe Words kann een jiddwer Zäit aus där Szene erauskommen. An ech fannen, dass do Dat ass jo elo ganz am BDSM-Beräich, mee dass do awer och ausserhalb vu BDSM gëtt et zum Beispill den Traffic Light System, also de Stroosseluuchtesystem, dass ee mat engem Partner, mat enger Partnerin de Kierper am Fong eng Kéier kartographéiert a seet, also rout ass zum Beispill, dono däerfs de, dat wäert einfach ëmmer en Nee sinn, zum Beispill, ech wëll. Net, ech wëll nimools u mengem Anus ugepaakt ginn oder gefrot ginn, u mengem Anus ugepaakt ze ginn. Oder net u menge Féiss oder net u mengen Ouerläppecher oder wat och ëmmer. Leckt mer net an d'Nues. An dat wier da rout. An orange wier zum Beispill, Hey, du muss ëmmer dono froen. A gréng ass zum Beispill, Hey, dat si Plazen, wou s de mech einfach upake kanns. Zum Beispill perséinlech ass mäi Réck ëmmer gréng a meng Äerm sinn ëmmer gréng a sou Saachen. An dat fannen ech zum Beispill e schéine Model. An dat kann een och applizéiere wann een iwwer. gewësse sexuell Praktike schwätzt. Mat enger vu menge Partnerpersounen, mat där ech mer vill Zäit gelooss hunn, ier mer ugefaangen hu Sex mateneen ze hunn, aus ville Grënn, hu mir ganz laang doriwwer geschwat an hu mer halt eis Kierpere kartographéiert, mee awer och eis Intereeën, wou mer soten, Hey, komm mir ginn duerch eng Lëscht vu Sexualpraktiken, vläit och Stellungen, kéint ee meng ech och doranhuelen. An dann hu mer gesot, Hey, dat do ass en Ni, einfach en Nee, nimools. Dat do si Saachen, do sinn ech vläit virwëlzeg, dat ass esou e vläit, wëll ech dat eng Kéier ausprobéieren. An dat do si Saachen, do weess ech, datt ech se gär hunn. A meng Partnerpersoune wëssen, datt se mech zum Beispill ni musse fir Ageplay froen an datt ech mech net gutt giff domat fillen, fir domat gefrot ze ginn. An datt aner Saache méi am Beräich vum Méigleche sinn. An ech fannen, datt dat och esou e schéine Bléck dorop gëtt, datt Konsens net nëmmen eppes ass, wouriwwer ee kuerz virum Sex Also e Kontrakt ka schwätze vu maache mir dat elo, jo, nee, mee datt dat eng duerchgoend Konversatioun ka sinn, déi och ausserhalb vun der Hëtzt vum Moment kann an och oft soll gefouert ginn, well grad wann ee vläicht ultra gäil op déi aner Persoun ass, ee seng eege Boundaries géif méi versetzen, wéi wann een dat an engem méi reguléierte Moment beschwätzt. Ech fannen dat Bild vun deem Luuchtesystem flott, well Fiert ee och vläicht heiansdo emol duerch Rout. Meeschtens net express, oft well een net wierklech oppasst oder gestresst ass. Dat ass natierlech geféierlech. Wann een dat am Auto mécht, dann ass e Risiko en Accident ze bauen oder wann een erwëscht gëtt, da muss een e Protokoll bezuelen, dann sinn zwee Punkte vum Führerschäi fort. An a Bezéiunge kann een, an ech schwätze lo spezifesch vu Bezéiungen, well ech menge mat Persounen, déi een net oder net gutt kennt, ass nach eng keng aner Saach, mee a Bezéiungen huet een och, ee gewëssene Bezéiungskredit, dee rof a rof ka goen, je nodeem, wéi gutt ee grad ass, wéi vill ee grad gestridden huet, wéi gutt ee sech eens gëtt a sou weider. An ech denken och, datt dee Bezéiungskredit ka rofgoen, wann een iwwer engem seng Grenze geet. Dat heescht net, datt et onbedéngt d'Enn vun der Welt ass. Dat hänkt vläicht och dovunner of, wat geschitt ass, wéi eng Grenz et war. Mee och wann een eng Kéier ausrutscht an eppes mécht, wat net ok war oder wou een net de Konsens krut, denken ech, ass et wichteg, dono iergendwéi ze kucken, dat ze reparéieren oder driwwer ze schwätzen oder ze kucken, wéi een dono kann iergendwéi awer weidermaachen, wann een dat wéilt. Jo, a gläichzäiteg kann et virun allem fir Déi vun eis, déi vläit grad extensiven Trauma vu sexueller Gewalt hunn, mega challenging sinn, fir déi gutt Intentiounen a fir de Feeler als Feeler unzëerkennen, wa Gehir einfach an de Panikmod vun Oh mäi Gott, dat do war Gewalt an ech si rëm an dee Moment zréck. Well dat ass, wéi blesséiert Gehirer funktionéieren an et kann et mega schwéier sinn, fir ze differencéieren tëscht Déi Persoun wollt mir wéi doen an huet mech violated an tëscht déi Persoun hat meng bescht Interéen am Sënn an huet e Feeler gemaach an ech hunn och an dem leschten hallwe Joer mech vill domat ausernanergesat wéinst Fäll a mengem Frëndeskrees an do hunn op eemol ganz vill Leit an och duerch Survival Support an och mat Perpetrator Work an do sinn op eemol ganz vill Leit op mech zoukomm, ganz vill Frënn, déi sote jo mir ass dat Geschitt an deem Sënn vun, ech hunn enger Persoun mega vill Schued zougefügt, ouni et jee ze wëllen, mat menge beschten Intentiounen, a gouf dann och vu Mënschen, déi blesséiert Käpp haten, als Perpetrator, als en Täter wouer geholl. An dat huet mer mega d'Aen opgemaach, wéi heefeg dat am Fong ass, dass Leit Feeler maachen, a wéi heefeg et och ass, dass déi Leit, déi de Schued dovun zréckdroen, dovu mega getriggert ginn. an dass dat ultra schwéier ka sinn, fir dat rëm, jo, ze glätten. An ech schwätzen do och aus eegener Erfarung an deem Sënn vun, ech hu mech och scho mega violéiert gefillt vu Leit, déi mer ni wollte wéi doen. An et huet mech ultra vill Therapie kascht, fir dat iergendwéi mateneen ze verbannen, dass béid Saache kënne wouer sinn, vun du hues mir wéi gedo an du wollts dat ni. An fir dann och kënnen déi Tools ze kréie vun, ok, wat brauch ech, fir doriwwer schwätzen ze kënnen a fir datt eng Bezéiung, also eng zwëschemënschlech Bezéiung net dorun zerbrécht. An ech fan, mengen, datt kee Konsensmodel dovu beschützt, well Konsensmodeller och net dofir accounten, datt s de eventuell an enger Positioun bass, an där s de net weess, datt s de net consente kanns, mee wou Leit einfach Getriggert ginn, ouni et souguer ze mierken, an dann an al Musteren an den Autopilot falen an einfach Jo an Amen soen. An souguer wann déi aner Persoun alles mécht, fir den Espace ze loosse vun Hey, du kanns Ja soen, du kanns Nee soen, ech checken mat der in, kann et trotzdem nach ëmmer sinn, dass eng Persoun e Jo gëtt, dee se ni wollt ginn. an doduerch vill Schued ugeriicht ka ginn. Dat fanne ech och nach eng kleng Diskussioun, déi mega interessant ass, well kee vun de Konsensmodeller am Fong dofir account an ech fannen, datt do och d'Responsabilitéit vun der anerer Persoun op engem gewëssene Punkt och ophält an ech mir perséinlech vill méi déi Froe missen ufänken ze stelle vu wéini sollt ech am Fong Sex hunn a wéini net, déi ech mer am Fong vill ze laang net gestallt hunn. Ech mengen ee groussen Deel vun Traumatherapie an trauma-informed Praxissen ass jo och ze kucken, wéi kann ech mer dem Trauma bewosst ginn, wéi kann ech e verschaffen a virun allem, wéi kann ech erëm eng Verbindung zum Kierper opbauen an e Bewosstsinn zum Kierper opbauen, fir d'Saache erëm ze spieren a fir sech selwer kënnen ze spieren. An ech mengen, soulaang déi Aarbecht net iergdwéi gemaach ass, ass et vläicht och net ëmmer einfach, fräie Konsens kënnen ze ginn. An et ass awer och net onbedéngt ëmmer einfach ze wëssen, datt déi Aarbecht net gemaach ass, also fir déi Persoun, déi den Trauma erlieft huet, mee vläicht och fir all déi aner Persounen, déi déi Persoun trëfft, well een dat jo net onbedéngt direkt evaluéiert an dat ass vläicht och net onbedéngt eppes, wat een direkt deelt oder deele wëll. Mee an där Hinsicht wier et scho spannend, een trauma-informed Konsens-Modell opzestellen. Jo, a grad well ech fannen, dat ass jo dann och an engem gewëssene Konflikt mat deem, wat mer virdru gesot hunn, dass Konsensmodeller solle Raum loosse fir Ambivalenz a fir Saache wéi, oh ech si mer net sécher, ech weess et net. A gläichzäiteg riskéiert dat zumindest, fir a Konflikt ze komme mat allem, wat Trauma an Trauma-informed ass, well Firwat seet eng Persoun, Uh, ech si mer net sécher? Dat kënnen och einfach honnertdausend Grënn sinn, vun deene munch éischter an déi Richtung ginn vun, Uh, mir sollte vläicht léiwer net, an anerer an déi Richtung ginn vun, Mir kënnen dat hei sécher gestalten fir jiddwereen. Mir hu lo vill iwwer Konsens a perséinlech Erfarungen deelweis an och wéi mir Konsens verstinn oder verstoe kéinte geschwat. Lo gëtt et ee Modell, deen an de leschte Jore vill vu sech ze héiere gelooss huet an ech mengen, wou mer och hei um Podcast schonn puer mol dovunner geschwat hunn, an zwar de Fries Model, mee deen ass och net ouni seng Kritik. Also Fries ass en Akronym, dat heescht all Buschtaf steet fir eppes. Den F steet fir freely given, dat heescht fräi ginn, dat heescht dass keng Iwwerzeegung, keen Bedrängen do war. Den R steet fir reversible, dat heescht dass een och jiddwer Zäit seng Meenung kann änneren an en, jo, en zréckhuelen oder ännere kann. Den I steet fir informed, dat heescht, dass een och weess, wourop ee sech aléisst an am volle Besëtz vu senge geeschtege Kräft ass. An den E steet fir enthusiastic, dat heescht enthusiastesch, dat heescht net en Ëff, vläit, ok, allez hëps, mee en Hell ja! An den S steet fir specific, dat heescht, dass een net Jo seet an dann ass et e Jo fir alles, mee dass een zu bestëmmte Saache Jo seet an den Jo dann och just fir déi gëllt. Wat sinn dann eis Kritiken um Fries-Modell? Oder och eis Yees vum Fries-Modell?
Also ech fannen ee Yay ass, dat en awer schonn zimmlech spezifesch ass. An ech fannen dat ëmmer flott, well da kann een och méi Daten dozou sammelen a méi Recherche maachen an esou weider. An ech fannen dat ass ee coolen Akronym. An als Mënschen ass dat mengen ech einfach wichteg, dat mer iergendwéi Unhaltspunkter hunn, déi gräifbar sinn. Konsensmodellen déi esou komplizéiert sinn, ech mengen wann een do net puer Joer Uni gemaach huet a sech richteg richteg déif do ragelies huet a vill domat beschäftegt huet, ass et mengt ech guer net esou einfach déi richteg ze verstoen an ëmzesetzen. An de Frice-Modell ass vläicht net esou einfach ëmzesetzen, mee u sech kéint ee Kanner et erklären. Jo, a wéi gesot, et ass einfach catchy. Also ech ginn der Recht mat allem wat s de soos, Elie, a gläichzäiteg fannen ech en e léisst net vill Raum fir déi Ambivalenz an. Zum Beispill feelt mer och e groussen Déngen dran, dass Konsens sober muss sinn, also niichtern, oder zumindest dass, bah, wa jiddweree mega voll ass, bëff, dann domm gelaf, mee dass zum Beispill wann eng Persoun niichter ass an déi aner net, dass dat Konsens ausschléisst. Ech mengen, jee no Interpretatioun kéint een den informed sou interpretéieren, mee dat feelt mir immens an deem Modell. An zweetens hunn ech e grousse Problem mat deem enthusiastic, well ech en immens, jo, patronizing empfannen, an deem Sënn, datt grad och als eng Persoun, déi sech als ace, also asexuell, identifizéiert, mir geschitt et seelen, datt ech Leit gesinn, An ech si sou, Gah, ech muss elo op dech sprangen, ech wëll elo op dech sprangen. Grad och wa mer zum Beispill mam Emily Nagoski senge Modeller schaffe vu responsive desire, dat heescht en Desire, deen éischter eng Äntwert ass a reciproque ass op en aneren Input zum Beispill, dann fannen ech komme mer schonn an eng Area wou den Enthusiastic scho bësse schwiereg ass an schonn et ginn 100.000 Grënn fir Sex ze hunn an e Fuck ja, Sex mat dir ass dat eenzegt an alles wat ech elo wëllen a mäi ganze Kierper verlaangt no dir, fannen ech schwiereg. Ech hunn oft d'Reaktioun vun, Hä, ok, firwat net, wann ech Sex mat Leit hunn, well ech och einfach deen dee Besoin an déi Loscht no Sex net wierklech verspieren an ech einfach aus anere Grënn Sex mat Leit hunn, well ech hinnen no wëll sinn, well ech Loscht op eng nei Expérience hunn etc. An gläichzäiteg léisst et halt och net dee Raum fir, hey ech si mer net sécher oder ech wëll dat vläit ausprobéieren, mee ech hu bëssi Angscht, ech si bëssi nervös an si mer bëssi onsécher. An dat fannen ech schued beim Frys Modell. Jo, an dat géing jo dann och u sech all déi Persounen ausschléissen, déi am Allgemenge vläicht net esou enthusiastesch sinn. Duerch eng Depressioun zum Beispill oder Burnout oder einfach introvertéiert sinn oder aus enger Kultur komme wou Enthusiasmus net gewäertschätzt gëtt an dat zwar vläicht net heescht, dat se kee Sex wëllen hunn an dat se och vläicht hire Konsens kënne fräi ginn, mee net onbedéngt direkt op déi aner Persoun sprangen oder am allgemengen haart sinn a ronderëmjäizen. D'Emily Nagoski huet jo do och, wat fir mech mega hëllefräich war, den Ënnerscheed gemaach tëschent enthusiastic consent a willing consent. An enthusiastic ass dat, wat mer elo scho beschwat hu mat ech muss elo onbedéngt mat dir Sex hu soss platzen ech. Bei willing consent kann een zum Beispill fir eng Persoun caren, mee grad an deem Moment net onbedéngt mega staarken Desire fir se fillen, wat sech awer och nach ännere kann. An dat ass och, wann ee mengt, dass näh soen Heescht, dass een eppes verpasst, op dat een awer am Fong kéint Loscht hunn an dat engem am Fong awer ganz gutt gefale kéint. An do erwaart een am Fong, dass den Desire dann ufänkt oder matkënnt, nodeems ee Jo gesot huet. D'selwecht interessant fannen ech am Fong deen zweeten Deel vum Nagoski sengem Konsensmodel, dee sech net nëmme mat willing an enthusiastic beschäftegt, also mat eppes, wat ganz kloer Jo ass, mee och mat unwilling an coerced, also wann een net wëll oder wann ee forcéiert ass. Schonn do ass de Linn heiansdo e bësse méi fein, mee am Fong och deen Ënnerscheed tëscht ginn ech bedrot, wann ech nee soen, mat wierklech negative Konsequenzen, dat wier coerced, an unwilling hunn ech ëmmer méi als sou dat intrinsescht oder dat den den intérieur verstane vun esou oh ech wëll net dass déi aner Persoun sech schlecht fillt well ech se rejected hunn oder ech wëll am Fong net mee déi aner Persoun hätt awer gäre Gefale vu mer also maan ech si elo frou. Wou mer halt och rëm déi Linn hunn vun, an déi Diskussioun fannen ech och interessant fir Nuancen net nëmmen an dem Beräich vum yes mee och am Beräich dee sech éischter un den nee leent oder ganz kloer un den nee leent vun jo honnertdausend verschidde Grënn fir nee ze soen an och honnertdausend

Dat ka jo och séier Richtung Powerdynamiken goen, wou ee vläicht d'Gefill huet, dat ee guer net wierklech de Choix huet, fir Nee ze soen, oder wou ee sech ganz, ganz staark ënner Drock gespuert fillt, fir Jo ze soen, well déi negativ Konsequenze soss einfach ze grouss wieren. Ech mengen, dat ass bëssen dat, wat Dir zwee virdru gesot hutt, wat vläicht am Kapitalismus geschitt, an engem System, wou mer zwar Choixen treffe kënnen, awer net, komplett fräi sinn an iergendwéi mussen entscheeden oder kucken, wéi eng Schwallen hu wéi eng Konsequenzen an wéi kann ech dat elo navigéieren. Wat net heescht, datt ee soll mat sengem Chef schlofen, wann de Chef dat wëll. Nieft deene Modeller, déi mer elo scho beschwat hunn, gëtt et och nach een aneren an deen heescht The Wheel of Consent. Dee gouf vun der Doktesch Betty Martin erfonnt, déi 30 Joer als professionell Bodyworkerin geschafft huet. Bodywork ass eng alternativ Medezin, déi mat Beréierung a mat Ootmen an a mat Energie schafft. An hir sinn am Fong an hirer berufflecher Erfarung dräi Saachen opgefall. Éischtens, datt déi meeschte Leit et schwéier fannen ze kommunizéiere wéi eng Aart vu Beréierung si wëllen. An zweetens, datt vill Leit am Moment net wësse wéi eng Beréierung se wëllen. An drëttens, datt vill Leit et schwéier fanne Stopp oder Nee ze soe wann hinnen eng Beréierung net gefält. An dorops hin huet si dann en neie Modell entwéckelt. Dee Modell ass bëssen ze komplizéiert leider fir elo hei ze erklären, mee kuckt iech en awer gären selwer eng Kéier un. À la base geet et drëm fir sech selwer besser kennenzeléieren an och fir d'Dynamiken a senge Bezéiunge besser ze verstoen an esou méi informéiert Entscheedungen zu Konsens maachen ze kënnen. A mir setzen iech e Link zu dem Modell och an d'Shownotes, fir dass der deen séier an einfach kënnt erëmfannen. Merci fir deng Erklärungen, Ella. Ech fannen de Modell mega spannend, well e vill op d'Interaktioune an d'Transaktiounen tëscht de Mënschen ageet an ee vläicht nach ee Bewosstsinn kritt, zu wat alles dozou bäidréit, wéi een dozou kënnt Konsens ze ginn oder net ze ginn. Ech fannen och en ass zimlech komplizéiert an et brauch ee bal schonn dat Visuellt an eng Erklärung fir fir e richteg ze verstoen. Vläicht ass dat och einfach mäi Gehier wat Schwieregkeeten domadder huet en en esou ze assimiléieren, wat schued ass, well ech fannen et ass ee Modell deen dee ganz ganz vill Saache gutt erkläre kann an och vill, vill wichteg Punkte beinhaltet. Ech mengen, et muss ee schonn sech zimmlech bewosst sinn, wat ee mécht a firwat een et mécht a wéini een et mécht a wéi een et mécht. Wat vläicht och scho e bësse Kierperaarbecht viraussetzt, mee wann een déi Aarbecht bis gemaach huet, mengen ech, ass et ee wierklech coole Modell an och eppes, wat een dann am Alldag och a verschiddene Situatioune wierklech gutt uwenne kann. Ech hunn et och e bësse komplizéiert fonnt, fir do den Duerchbléck ze kréien an och laang gedauert. Ech denken dat ass definitiv ee vun de Modeller wou s du virdru soss, datt ee fir d'éischt mol op d'Uni goe muss fir deen ze verstoen. Mee jo ech sinn awer ganz d'accord, datt en awer immens nëtzlech ka sinn. Maja, mir hu jo elo vill iwwer verschidde Modeller vu Konsens geschwat a kritiséiert an evaluéiert an ier mer elo op en Enn kommen, Ella an Elie, Wéi soll een da lo Konsens handhaben? Ech fannen, dat ass eng grouss Fro, well se un esou vill verschidde Saache gebonne ass, wéi mer elo geléiert hunn. Wann ech elo eppes dozou misst soen oder zwou Saachen, da wier et, Probéier esou gutt wéi et geet an dech eranzefillen an ze spieren, ob dat, wat grad proposéiert gëtt, sech gutt oder richteg uspiert oder spannend oder interessant uspiert oder ob däi Mo sech grad ëmdréit an deng Muskele sech uspanen an s de mierks, datt däin Häerz ufänkt vill ze séier ze klappen an datt s de u sech guer keng Loscht dorobber hues. An dann ass meng ech och wichteg nee ze soen. An op där anerer Säit meng ech ass et enorm wichteg, richteg nozelauschteren a richteg probéieren, sech bewosst ze sinn an ze verstoen, wou déi aner Persoun oder Persoune grad drun ass a wéi et hir oder hinne geet, fir och sou gutt wéi méiglech net iwwer Rout ze fueren. Ech fannen et immens wichteg, sech der enormer Responsabilitéit bewosst ze sinn, déi een do huet, well et kritt een domat immens villem vertraut an déi aner Persoun begeet sech am Fong an eng Posi oder déi aner Persounen begi sech am Fong an eng Positioun, déi fir vill Leit ganz vulnerabel ass, an dass ee sech dessen bewosst soll sinn an entspriechend handele soll. Jo, an ech géif et wichteg fanne fir do derbäizesetzen, dass ech denken, déi Responsabilitéit op déi zwou Säite geet, dass béid Persoune Responsabilitéit hu fir där anerer Persoun, hir Boundaries sou gutt et geet kennen ze léieren an ze respektéieren, an op der anerer Säit awer och déi Responsabilitéit hu fir sech mat sech selwer auserneen ze setzen an och seng eege Boundaries ze kennen. An mäin aneren Tipp wier einfach kommunizéiere mat senge Partner, innen oder mat egal ob dat elo sexuell Partner, innen oder Liewenspartner, innen oder wat och ëmmer sinn. ze schwätzen a sech vläicht eng Kéier dohinner ze setzen an iwwert déi Konsensmodeller ze kucken. A mir hu lo haut diskutéiert, dass vill vun deenen hir Existenzberechtegung hunn an hir Shortcomings. An ze diskutéieren, Hey, enthusiastesch, wat heescht dat fir dech? Hues du dat? Heescht dat, dass däi Konsens reduzéiert ass oder deng Ability fir Konsens ze gi reduzéiert ass? An ech géif et och mega wichteg fannen, fir. Driwwer ze schwätzen, wat geschitt, wann eng Kéier een iwwer Rout fiert, aus Versinn, well en net mat Zäit bremse konnt oder d'Luucht net gesinn huet oder aus Versinn iwwer Rout fiert, a sech zesummenzesetzen an ze soen, Hey, wat bräichs du vu mir an deem Moment selwer, mee wat bräichs du och duerno a wéi solle mer domat ëmgoen? Well wann déi lescht Méint vu mengen Erfarungen aus mengem Bekanntekrees mer eppes geléiert hunn, dann definitiv dat. An hunn och déi Conversatioune selwer gehat. Net ëmmer einfach, mee ech mengen awer ganz wichteg. Dat heescht bësse sou eng Bewosstheet a Konsenskultur opbauen a fleegen. Jo, eng Konsenskultur opbauen, déi ëm béidsäiteg oder jiddwersäiteg Responsabilitéit zentréiert ass a gläichzäiteg och consideréiert, datt Konsens, e Skill an eng Praxis wéi all anerer ass, bei där bei där net nëmme Feeler geschéie kënnen, mee bei där Feeler geschéie wäerten a wéi een domat och ëmgoe kann, wann een natierlech weess an och dat Vertrauen huet, dass et e Feeler war an net béisaarteg oder muttwëlleg. Ma ech mengen, da wäre mär all op engem Enn ukomm an dann héiere mär eis an zwou Woche rëm a mär soen Äddi. Ciao.
Adi!
Eng gutt Fro! Gutt gefrot!
Eng gutt Fro! Wat ass autosexuell? Stees du op Autoen? Dofir gëtt et bestëmmt een Numm, mee dorëm geet et an dëser Rubrik net. Ausser du bass een Auto. Autosexuell bezitt sech op Persounen, déi op sech selwer stinn. Et ass een autosexuell, wann ee vu sech selwer ugezunn ass oder sech selwer méi attraktiv wéi aner Persoune fënnt. Et ass eng Form vu sexueller Orientéierung, genau wéi hetero oder homosexuell, just dass ee kann autosexuell sinn an awer och op aner Persoune stoen. Ee Synonym vun autosexuell am Engleschen ass self-sexual. Et ass ee virun allem vu sech selwer ugezunn. Dëst bezitt sech souwuel op visuell Stimulatioun, also op d'Ausgesinn, wéi op manuell oder taktil Stimulatioun, also op d'Upaken an d'Fillen. Persounen, déi Autosexuell sinn, fanne sech selwer am Spigel oder op Film sexy an se stinn och drop sech selwer unzepaken, ze heemelen oder ze masturbéieren. Och de Gedanken oder d'Fantasie dorunner kann horny maachen. Woubäi vill Leit op Beréierunge vu sech selwer reagéieren, ass et fir autosexuell Persoune primär Unzéiung, Dëst ass méi sexy wéi de Gedanken oder den Akt vun enger anerer Persoun ugepaakt ze ginn oder gesinn ze ginn. Leider gëtt et just ganz wéineg Recherche heizou an et ass net kloer wéi d'Prevalenz ass, also wéi vill Prozent vun der Gesellschaft sech als autosexuell identifizéiere géingen. Oft gëtt Autosexualitéit als Deel vun der Asexualitéit gezielt an dass autosexuell Persounen um asexuelle Spektrum leien, also wéineg oder guer keng sexuell Unzéiung spieren. Dëst ass net ganz richteg, well eng Unzéiung zu sech selwer eng valid Form vu sexueller Unzéiung ass. Um autosexuelle Spektrum ze sinn, heescht net, dass een net un enger Bezéiung interesséiert ass. Et kann een autosexuell sinn an eng romantesch, sexuell oder emotional Bindung zu anere sichen. Autosexualitéit heescht net onbedéngt, dass een net vun anere Persounen ugezunn ass an dëst ausliewe wëll. Et ginn zum Beispill Persounen, déi polyamoréis sinn an souwuel mat sech wei och mat aneren an enger Bezéiung sinn an hir Sexualitéit esou ausliewen. Autosexualitéit huet och näischt mat Narzissmus ze dinn, also domat sech selwer iwwert anerer ze stellen, mee eng sécher an staark Bindung zu sech selwer kann engem hëllefen méi oppen a méi déif Bindunge mat aneren opzebauen. Et ass net, well een op sech selwer Loscht huet, datt doduerch d'Valeur an de Respekt deenen anere géigeniwwer rofgeet. Et ka sinn, datt eng Partnerpersoun Autosexualitéit als Risiko gesäit a jalous gëtt. Duerch kloer Kommunikatioun iwwer Erwaardungen a Bedürfnisser kann een dëst awer hoffentlech iwwerkommen. Et kann zum Beispill ok a gesond sinn, an enger romantescher Bezéiung eng Sexualitéit zu zwee ze hunn, mee och eng Sexualitéit eleng ze hunn an heiansdo eleng ze masturbéieren a sech Zäit fir sech ze huelen. Solo-Sex kann hëllefen, sech an säi Kierper besser kennenzeléieren an seng eege Sexualitéit ouni Drock ze erkunden. Jiddereen ass anescht an jiddereen lieft seng Sexualitéit anescht aus. Wanns du der net sécher bass obs de autosexuell bass, kënnen des Froe vläicht hëllefen. Vu weem fills de dech sexuell ugezunn? Wat turnt dech un? Masturbéiers du andeems de un dech. oder un anerer denks? Wéi gesinn deng Fantasien aus? Ass deng sexuell Satisfaktioun méi héich, wann s du eleng sexuell bass? An sinn deng Orgasmen dann méi intensiv? Hues du Loscht der beim Masturbéieren am Spigel nozekucken an turnt dat dech un? Falls d'Äntwerten op déi Froen sech virun allem op dech selwer bezinn, bass de vläicht autosexuell. Fir Persounen, déi traumatesch Erfarunge gemaach hunn a fir déi et schwéier ass, aneren ze vertrauen, kann Autosexualitéit eng Aart a Weis sinn, eng Sexualitéit ze hunn, déi sech méi sécher ufillt a wou ee selwer a Kontroll ass. Esou kann een Ouni Drock, an sengem eegene Rhythmus, sexuell an intim sinn. Woubäi Autosexualitéit zimmlech onbekannt an tabuiséiert ass, ginn et online Communitéiten, wou ee sech austausche kann. Et gëtt souguer een Autosexualitéit Pride Fändel, an Persounen am Grupp identifizéiere sech oft als Deel vun der LGBTIQ Plus Communitéit. Wéi och soss ass all Persoun eenzegaarteg an engem seng Sexualitéit verännert sech mat der Zäit. Mee egal wéi, falls du dech selwer gäil fënns, ass dat ok an et ass och näischt falsch mat dir. Wann s du méi op dech selwer stees wéi op anerer, genéiss et an probéier et mat Stolz